Eieieiei, wësst der nach deemools am August, wou ech gesot hunn, ech géif Kid Icarus als Let's Play maachen a mir géifen eis am September erëmgesi mat deem Spill? Also mol e Virsätz fir d'Joer 2018 am nes Mini Let's Show Modus hei ass, fir e bësse méi erëm sech drun ze gewinne fir e bësse méi ze spillen, mee. Ech erklären iech un haut lo während deem Kid Icarus am Background leeft wisou dat lo erëm esou laang gedauert huet dat do eppes erauskomm ass, well aus dem Kid Icarus wat eben den 15 Februar 1987 an der USA erauskomm ass respektiv a Japan den 19 Dezember 1986, also gutt virun 30 Joer respektiv schonn 31 Joer. Aus Kid Icarus ass fir mech Shit Icarus ginn an ech erklären iech lo bësse mol nach fir d'éischt d'Geschicht an dir gesitt lo am Background wisou. Oh, dat gëtt definitiv kee Let's Play, well dat Spill ass esou ee Ranz. Dat deet mech esou katzen, gell. Also d'Geschicht vu Kid Icarus. Et ass eng extrem historesch Geschicht fir e Spill a mir mierken deem, mir sinn elo an der Middle Period emol ukomm. Iwwerhaapt, mir haten jo d'Early Period d'lescht Joer am August ofgebaut mat News iwwer Mario Bros a sou Geschichten, wou mer eeben konnten déi ganzen Zäit Mario Bros war et just ouni, sorry, dat anert war elo erëm wéi Gedöns. Ähm, op jiddwerfalls war et eben, ähm, dat mer elo eppes Neies erliewe bei Nintendo, och Passwierter si méiglech, mee elo emol zur Geschicht vu Kid Icarus. Virun enger laanger Zäit, wou d'Götter an de Mënsch zesummen an der Harmonie gutt gelieft hunn am Angel Land, also mir gesinn en nëmme an engem aner, mir sinn an enger aner, ganz anerer Atmosphär hei, Angelland, dat war e Kinnekräich, dat gouf geleet vun zwou wonnerschéi Gottheeten. Op der enger Säit déi fir d'Luucht zoustänneg war, dat war d'Palutena, och nach duerch Smash 4 Palukenser genannt, an d'Donkelheet, dofir war d'Medusa zoustänneg. Also zwou Madammen leeden ee Kinnekräich, d'Angelland. A wéi dat eben esou ass, ech erkläre mol nach bëssen d'Palutena, wéi gesot d'Palukenser, hatt lieft am Palast am Himmel, hatt managed d'Luucht, sou dat d'Mënsche voller Freed sinn a kënne liewen. D'Mënsche kënnen nëmmen duerch d'Luucht d'Iessen planzen, also d'Planzen souzesou produzéiere sech also fir en Fort an et ass Fridden. a se kënnen iessen a se kënne verdauen a sou virun a sou fort. D'Medusa ass eben d'Gottheet vun der Donkelheet, ass komplett aneschters wéi d'Palutena, also do hu mer schonn esou esou den Zwiespalt, dee wéinst dat do erauskënnt. Hatt haasst d'Mënschheet an d'Frëndlechkeet an huet Spaass dorënner, fir d'Recolte, also d'Ernte vun de Mënschen auszedreschen an d'Mënschen zu Stengstatue maachen. Also da wësst et och, wisou mer ëmmer soen, dat d'Mënsche Steng heiansdo sinn. Dofir ass d'Medusa ganz eleng verantwortlech, an dat zënter 1987. An am Ierger huet d'Palutena d'Medusa an e Monster verwandelt, an dat war eben och eng ganz domm Idee. Da wärst du jo zwee Kättchen, ma neen, dat gëtt hautzedags och ni eppes an et ass deemools och schonn näischt ginn. An wéi der wësst, musst eben elo dann e klenge Klempner, also dës kënnt net, nee, et ass e klenge Männi souzesoen, de Kid Ikarus, deen dat muss maachen. An hee muss eben äh, Kit Icarus Powder, dat ass net de Kit, dat ass de Pit. An spill ech ebe Kit Icarus et so, well Pit ass e kläit Kit, yo Community, wat geet hei, wat a bescheet ne? Äh, Champignon sichen a so, nee, dat ass et net. An äh, geet eben drëms fir Dangerland ze retten an äh, dass alles donkel gi, well Medusa eben, wann ze eng Monster gëss, da kanns du och bësse salzeg gi, wie dat eben so fir immer so war. An äh, Mir fänken eben am Pit ganz, ganz ënnen un. An äh, et ass eben de Moment, dat et ganz düster ass, och fir mech als äh, Let's Play, zum de de lo Titelscreen gesit mé mat Passwierder. Ech hu bësse recherchéiert, ech hat alt gehofft, fir do puer Levels iech méi ze weisen, mee op der NES Mini ginn et där nach net. D'Feelern sinn individuell agestallt. Et kann ee mam Pitchen eebe vill moven, och jumpen an och Feiler hin an hier schécken, attackéieren an d'Gëtze fieren also fort. A mir gesinn eeben och uewen Nummer op Häerzer, déi ee ka collecten. Där muss mer 9 an 99 zum Beispill collecten, fir do eppes fräizeschalten um Schluss. An och ënnert den Häerzer ass eebe seng Ausdauer, déi de Pit dann huet. Dir hutt eeben dee Moment och villes elo gesinn, wéi dat hei ofleeft. Mir sinn also an. net méi esou, mir sinn nach ëmmer a Levels an et ass eben elo déi éischt Kéier wou et méi Welte souzesoe ginn. Bei mir hat den Mario de Mario ass deemoos och scho bëssen an de Welte geklappt, mee et ass bëssen eng eng aner Entwécklung, well Der wäert elo mierke wisou. Mir hunn eben en Angel Land huet 4 verschidde Welten, d'Underworld wou mer ugefaang hunn, dat ass dann 4 Levels wou et do d'Spille ginn, dann ass et d'Welt, zwee d'Over Worlds, mir hunn d'Sky Worlds a mir hunn dann nach de 4 een d'Palace in the Sky, wat ech iech eben muss enttäuschen, ech kann iech dat net vill weisen, well ech dat Spill absolut net kann an et ass esou ee Ranz an ech hunn och muss mat Tell Dudes ge geschwat an der Hoffnung mir kéinten do e Projet zesumme maachen oder d'Leit kéinten och bëssen do hëllefen, mee et et ass einfach Shit Icarus, Punkt aus, fäerdeg. Wann d'Leit hei um Youtube Channel dat déi Video sech lei ukucken an sech vläit getrëppelt fillen. Dir hutt mäi Respekt dat dir mat deem Spill zefridde sidd, mee ech kann einfach näischt domadder ufänken an et ass einfach vun der Steierung hier nach méi ranzeg wéi aner Spiller déi ech och let's played hat hei op der nes Mini a wou d'Leit sech köstlech amuséiert hunn. Mee gleeft mer hei, et géif iech net gefalen, wann der dat hei méi wéi 10 Minutten, respektiv méi wéi 15 Minutte laang géift gesinn. Also ech hunn eben elo déi 4 Distrikter souzesoen e bëssen erkläert. Mir fänken ganz, ganz ënnen un. Et geet eben drëms, sech eropzeschaffen an dann am Palace in the Sky erëm fir Harmonie ze suergen, wéi ech dat ufanks an der, vun der Geschicht erzielt hunn, dat d'Mënschen erëm all gutt matenee gutt sinn. Et gëtt eben nach elo déi dräi Ënnerwelte souzesoen iwwert dem, ënnert dem Palace in the Sky an et muss all Kéiers den, De Pittchen, de Pitti kéint ee jo op Lëtzebuergesch esou schéi soen, muss heen och déi sougenannte Gatekeepere vum Medusa batchen. Dat sinn d'dräi Stéck, dat ass eng Kéier den Twin Bellows, eng Kéier den Hugh Draw an eng Kéier d'Pandora. Also dat sinn eben esou erëm d'Sklaven, déi een dann ënnert dem Medusa gesat huet. Verschidde Leit wäerte wësse wéi d'Medusa zum Schluss ausgesäit. Ech wäert et leider net bis dohinner packen, well et mer einfach net geléngt. Mee och wärend dem ganze Spillen, mir hu vill vill Saachen déi mer kënnen. Verbesseren de Pitche kann seng Stärken och verkraften an dass och en bëssen Highscore Denges ass erëm dobäi. Mee wéi wat eben elo nei ass, ass dat mer och duerch Passwierder eis kéinten nach ëmmer virun erop schaffen. Ech hätt mech elo e bëssen nach dodrunner ginn, dat elo am Background eppes Flottes awer gesitt, dass ech méi wéi Level viru kommen. A wat eben och interessant ass, wat et elo nach net sou oft gouf, bon et gouf et och bei Mario Bros Geschichten, et si sou Secret, D'Chambers, also d'Kummeren, d'Kammeregemach, gi mir elo am Ufank schonn eng gesinn, wou mer absolut näischt fonnt dran hunn, mee an anere wou Battles dra sinn a wou ee Beloununge kritt oder wou mer Kammeren hunn a mer kënnen einfach esou eisen Item erauszischen an domadder fueren. Also et ass och vun den Items hier, et ass eng ganz interessant Geschicht. Mir hunn zum Beispill esou Feiler de ganz Zäit, mir kënnen awer och Feier domadder Feier. Béi domadder verschéissen, Feier Feil a Feier Béi, Gott esou vill Bäi op der Weide rëm gespillt, mäi Gott. A mir hunn eben och Tarfe, hu mer elo och eng Kéier gesi gehat, déi verwandelt dann eben d'Géigneren dann zu enger anerer Atmosphär, zu Malleten heeschen déi. An mir hunn och nach vill, vill aner Geschichten. Op jidder Fall, Kid Ikarus, Ech bleiwen eng Kéier emol ganz frëndlech. Ass am Fong e Spill mat vill, vill Innovatioune gewiescht fir déi, fir déi Zäit. An et gehéiert och zu Nintendo am Fong engt vun deene Prachtstécker, déi et huet. Allerdéngs, ech sinn net kompetent genuch, fir dat Spill duerchzespillen. Mee mir wësse jo hei, et ass e Let's Show a verschidde Spiller kréien e Let's Play dorausser gemaach, verschidder eeben net. A vu menger Säit aus leider kee Schied Icarus Let's Play, obwuel ech kéint nach souguer nach e Serappen, dat ech mech d'ganz Zäit opreegen. Mee mir waarden net wäit kommen, bis déi éischt puer Levels.

Jo, wat dänesch, da kann een eischter denken an Tamambo oder Shuln oder nach Welt 3, Colin, Holder, Octos oder méi genannt Welt 1 vum Palace in the Sky, Totem, Moila, Siren, Erinus, also wierklech och déi Nimm, se sinn an déi Richtung gutt gemaach gewiescht. All Respekt fir do déi ganz Geschicht ze entwéckelen a fir dat Spill einfach fäerdeg ze spillen. Ween et ka maachen, all Respekt, mee. Ech kann et net. Ech hunn ech eben elo hei e Let's Show erëm bësse gemaach, fir eng Kéier op d'Spill, d'Spill ze éieren, dat et zënter 31 Joer eraus ass. All déi Leit, déi dat hikréien, fir dat ze spillen, mäi grousse Respekt. Huet der wéi gesot, hunn ech scho honnertmol gesot. Mee vu menger Säit aus, ech wäert d'Spill heiansdo e bëssen uspillen, mee et ass e Spill, wat ech, ech, ech ka, ech sinn och schonn deemools mam Pit a mam Palukenzer schonn an Smash-Zeenen net richteg waarm ginn. Et ass net mäin. Genre. Dat heescht eben, wann d'Leit elo hei dee Video gesinn, se fillen sech ugesprach, fir dee Video, äh, fir dat Spill ze spillen. Äh, der kënnt eis roueg uschreiwen, äh, wann der wierklech dat gutt hikritt. Dat kann och diskutéieren, also mir si jo do kooperativ a sou Saachen. Mee ech mengen net, dat elo vill hei am Land dat Spill sou hypen an äh, ech éierlech gesot hunn och elo mäi Statement hei dozou ginn. Déi belo eng ronn 10, 11 Minutte elo gesin am Background wat ech do bisse gewurschtelt hun, zesummegewurschtelt hun fir iech. An et as eben eppes ganz ganz flottes. Et as eng schéi Geschicht am Fong och, dat ee muss erem déi retten. Dat as jo och typesch Nintendo am Fong. Mee wann zwee Ketti net mateneen eens gin, da muss alt erem een Borscht derfir derfir Gradeg do sëtzen, an esou riicht do. Mir hunn also wierklech och dann alles eng Kéier e bëssen ugeschwat gehat. Dir gesitt leider net vill vu Bossen oder esou, well ech absolut näischt an de Spill sinn. Mee et gëtt dat Spill an ech sinn der Meenung, et soll op engem Nintendo-YouTube-Channel a grad a der Lëtzebuerger Zeen eng Kéier och ähm, gewertschätzt gin. Also wirklich fir se ech probéieren ech gi mäi bescht fir lo an Zukunft eemol de Mount rem dëse Projet rauszubréngen. Ech werde op bësse mat engen Tell Di schwätzen dat verschi Leiit verschidden äh, Spiele iwwerhuele well mir hunn puer Leiit déi sinn mat de Retro Games richteg richteg gutt drop. Ech sinn wierklech een ech spille mol déi éischt Kéier an engem Liewen esou Games well ech mat engem Gameboy grouss gi sinn an konsoleméisseg ganz ganz spéit Gamecube krut gehat hunn an d'Wii jo esou eréischt am Fong meng Ufäng gemaach hunn. Mee ech hoffe mir kënnen iech dann domadder de Konzept erëm bëssen lieweg halen. Ech ech entschëllege mech op dëser Plaz, dat wierklech elo bal 6 Méint gedauert huet, bis deen hei Projet erëm virugaang ass. Mee Dir wësst, Dir sidd bei Team Lëtzebuerg hei, mir kucken ëmmer awer, datt mer d'Saache fäerdeg kréien. Et kann heiansdo vläicht e bësse méi laang daueren, mee nächste Mount kënnt dann d'Method eraus. An ähm, op der NES natierlech, NES Mini, net de Metroid um, um 3DS. Mee ech wäert och bëssen doriwwer schwätzen. Déi ganz Metroid-Ära gëtt och ugeschwat. Also sidd also gespaant. Ech soll mech erëm Films nächst Zäit kucken. An bis d'nächst Kéier an maacht iech e Gefalen am Liewe. Spillt net ze vill Shitty Icarus mat ärem Pitti. Spillt mam Pitti dobaussen an der Wiss. Allez, maacht gutt, bis d'nächst Kéier. Ciao, ciao.